די גמרא זאגט ביי חנוכה לעכט, מצות נר חנוכה נר אישי ווייסער, והמהדרין מן המהדרין, בשמאי אומרים יום ראשון מדליק שמונה, פרעגט דער מהרל, פרעג דיך נישט ארום, אז מהדרין איז לשון רבים, פארוואס האט ער ממשיך געווען מדליק לשון יחיד? ושם אומרים אין לשון מדליק שמונה לשון יחיד, האסט דאך אנגעהויבן מהדרין לשון רבים פארוואס זאגסטו מדליק לשון יחיד? איין שאלה. די צווייטע שאלה זאגט ער אז אין די גמרא איז נישטא קיין מהדרין, אין די גמרא איז דא מחמירין, נישטא קיין מהדרין, פארוואס שרייבט ער דא מהדרין? ברענגט ער די ווערטער פון מהרל, די מהרל פייערט אין דעם אז שטייט אין פסוק חצבו עמודי השיבה, וואס איז עס טייטש דער רבונו של עולם האט באשאפן די וועלט אין שבעת ימי הבנין דאס איז זעקס טעג מיט שבת אין דעם נומבער זיבן נומער זיבן האט דער רבונו של עולם באשאפן טבע דער רבונו של עולם וויל די וועלט זאל זיך פירן מיט א טבע אין טבע איז דא ארמעלייט ס'איז דא עשירים ס'איז דא געזונטע ס'איז דא לויערליינע קראנקע אין דעם טבע, זאגט די מאראל, וועסטו נישט הערן א פלוצלינגער א א צעבלוטיגטער ארעמאן איז געווארן א גביר, מען הערט עס נישט. מען הערט אויך נישט א פלוצלינג איינער וואס איז געווען חולה מסוכן ער גייט שטארבן און פלוצלינג איז געווארן געזונט, מען הערט עס נישט. פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט זיך פירן טבע אויף די וועלט שיבה איז טבע. אבער מען הערט יא אסאך מאל א צובליטיגטע ארעמאן איז געווארן א גביר, מען הערט יא א חולה מסוכן איז געווארן געזונט, דו ווייסט פארוואס? ווייל דער מענטש איז אנגעקומען אין נומער אכט, ווען ער קומט אן אין נומער אכט איז דארטן שוין נישטא קיין טבע, דארטן דרייט זיך אין גנים, פלוצלינג דרייט זיך, פלוצלינג פון א ארעמאן א גביר, פלוצלינג פון א קראנקער געזונט, ווייל עס איז נומער אכט, פארוואס איז ער אנגעקומען אין נומער אכט? אדער וועגן א שמירת עיניים, אדער ווייל ער האט פארמאכט דעם מויל בשעת מריבה, אדער ווי א גוטע דאווענער אדער א צדקה, ער איז וועגן עפעס א זכות איז ער אנגעקומען אין נומער אכט, און ווייל ער איז אנגעקומען אין נומער אכט דערפאר איז דארט נישטא כתיבה דארט דרייט זיך דיע זאגן אז פארוואס איז ער געווארן דער אמן הגביר ווייל ער האט געקראצט א לאטא איז ער געווארן א גביר, צו ער האט געקריגן א ירושה, ס'איז נישט דאס, ווייל ער איז אנגעקומען אין נומער אכט דערפאר האט ער געקראצט די לאטא. די וועסט זאגן אז פארוואס איז דער חולה געווארן געזונט ווייל ס'איז פלוצים געקומען עפעס א דאקטער פון יוגאסלאוויע און האט אים געזונט געמאכט? ניין ניין ניין, ס'איז ווייל ער איז אנגעקומען אין באראך בעפאר איז אנגעקומען דער דאקטער. ווען א מענטש קומט אן אין נומער אַכט און נישטא קיין בלוים דארטן דרייט זיך, און ממילא איז שוין דא סיבות און סיבות שונות וואס דער מענטש ווערט געזונט, ער האט קינדער, ער האט זיך מעניווע די אלע זאכן, אנגעקומען אין נומער אַכט דארט נישטא קיין כללים. זאגט די מהרל, פארוואס האט די לעכטעלע געברענט אכט טעג? פארוואס פונקט אכט? פארוואס נישט זיבן טעג? פארוואס נישט אכצן טעג? טא ווייל דער רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן קבל לעולם ומלואו אז די טעג איז נומבער אכט, אז די טעג פארוואס האבן דא דרײַצן בחורים שטייען אין די זייט, אין די אנדערע זייט איז געשטאנען הונדערט אַכציק טויזענט ראשי גייוסעס גענעראלן, מיליאנען זעלנער איז געווען דארטן ביי די יוונים און דא שטייען דרײַצן בוחרים און די דרײַצן בוחרים זיי געווינען ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר האבן זיי געשריגן און זיי האבן געווינען ווייסט פארוואס? ווייל ס'איז נעם בראכט דער טאג אויף דער טאג איז נעם בראכט ממילא זאגט ער אזוי האט ער געפרעגט א קשיא א מהדרין אין לשון רבים פארוואס שטייט מדליק לשון יחיד? דער תירץ א מדליק גייט נישט אויף דיר ושמה אומרים יום ראשון מדליק שמונה און עס גייט אויף כביכול אויפן אייבערשטן אז דער אייבערשטער גייט פארן ערשטן לעכטל פאר אידן פאר עס קומט אריין דער חנוכה נעמט דער רבוש ע א צינדער און צינדט אן נומער אכט אויף די וועלט ער צינדט אן נומער אכט אויף די וועלט מדליק שמונה ער צינדט אן נומבער אכט ס'גייט יעצט טעג אכט טעג וואס איז נומבער אכט והמהדרין אין די גמרא לשון מהדרין איז דא אדרבי די מהדרין ווילסט עס ברענגען צו זיך ווילסט אריינברענגען צו זיך נומבער אכט נר לכל אחד ואחד, אויב צו קאכן אין הייסן טאג אריין, אויב אן צו אריינגיין די עניינים, ווייל צו וויסן דאס איז וואס ס'ווערט, וואס ס'ווערט נעמט באראכט, ס'ווערט נעמט באראכט אין אלע עניינים, אין אלע עניינים, ווי זאגט מען, אז ס'פארקלאפט זיך א טיר, ביי א טיר איז דא א צינגעלע וואס פארמאכט די טיר, אמאל פארמאכט זיך, פארקלאפט זיך א טיר, איך מיין אז מ'ווארט אויף א שידוך אזויפיל יאר, מ'ווארט אויף קינדער, מ'ווארט אויף פרנסה אזויפיל יאר, מיט חובות לכל הענין, איינער האט געזינט. דאס איז א צינגעלע וואס איז פארמאכט א צינגל. פארן ערשטן לעכטל גיט דער רבוש ע א ריק אוועק דעם צינגעלע. דאס הייסט יעצט מאך אויף די טיר און גיי אריין. דיין מיידל, גיי אריין אינעווייניג. יעצט גיי אריין. ווי די לב שמחה אריינקומען בית מדרש חנוכה האט ער געזאגט, אוצרות, אוצרות וואלגערן זיך אויף דער ערד, מען דארף כאפן. אוצרות האלגערן פון נומער אכט. אוצרות וואלגערן זיך אויף דער ערד, אין אלע ענינים און אין אלע מובנים. שטייט פון רבי לייבל האיגר, ער זאגט אז מען בעט אויף א רפואה רעדט בעט מען ביי אלע אריכא רפואה, ס'איז דא אריכא רפואה, דער אריכא איז אותיות אור ק פ, רפואה איז אותיות אור פ, וואס הייסט רפואה אור פ? רפואה מען בעט אור פ מיט די מויל בעט מען זיין א רפואה. צווישן די אלע אור רפואה ביז די אור פה ביז די אריכו אור כפי חנוכה ווערט מען געהאלפן אור כפי חנוכה ווערט מען געהאלפן חנוכה ווערט מען געהאלפן אין דעם נומבער אַכט און דאס איז ממשל'ט בקדושת לוי מיט א משל ער זאגט אז די ער שרייבט עס אין קדושה שניה די משל וואס איז דאס חנוכה למלך רום וניסו שפסח את שער היוצרות אויף יום אחד בשנה. מען האט געעפנט אלע שערי אוצרות איין טאג אין יאר, און באותו היום כל רוצה לקח ווער ס'וויל קען נעמען פון די אוצרות, און עת שנפשו חפצה ייקח, ווער ס'וויל און וואס ער וויל קען ער נעמען, יעדער איינער קען נעמען און וואס ער וויל קען ער נעמען, זאגט דער קדושת לוי אוי לכסיל הכן וויי צו דעם שוטה אשר בזה היום ששערי אוצרות המלך נפתוחים לא יפונו אליהם, רק ישן כל היום איז אויך אן וויי צו דעם שוטה. ממילא איז נאר אויסנוצן די צייט. אויסנוצן די צייט. איינער פרעגט דיר וואס זאל איך טון? איך ווייס נישט וואס זאלסט טון, אבער ווען דו זען דא אין די גאס איז דא א בארג מיט בריליאנטן וועסטו אויך פרעגן וואס זאל איך טון? הייב זיך אן צו ארבעטן, אריינכאפן, אריינקאטשען. כ'האב עס וויסן אויסצונוצן. זאגט איינער אבער איך ווייס נישט, איך פיל נישט נומער אכט, איך פיל נישט. ער זאגט ער פילט נישט, ער מיינט אז איך פיל יא. און וואס האט מען געזאגט אז ס'איז געווען איינער איז ארויף געגאנגען אין א עלעוועיטאר א מעלית ער איז ארויף געגאנגען ער האט געדארפט אנקומען נומער הונדערט אין הונדערטסטע שטאק ער איז אנגעקומען נומער הונדערט מען האט געזאגט גיי ארויס ביסט שוין אנגעקומען אבער איך פיל נישט איך פיל נישט אין נומער הונדערט זאגט ער דו פילסט יא דו פילסט נישט גיי ארויף ביסט דארטן און אויב יא דו פילסט יא דו פילסט נישט דאס ביזנעס איז אין דיין באראכן יעצט האסטו צייט. צו נעם בראך. נעם בראך נוץ אויס די צייט. אויסנוצן די צייט. יעדער איינער קען דאס דאס פאר סעמעס זאגט א לשון פאר יודיע אז דער דער יום טוב האט מען געמאכט די חנוכה לעכט למטה מעשרה אין ביצת שמאל פארוואס ווייל אפילו איינער געפינט זיך אין א מצב אין רוחניות למטה מעשרה אפילו איינער וואס געפינט זיך בצד שמאל נאכן ערב איז געווען צו פסח בייסען אין בחוץ, יעדער איינער אריין אין דעם יום טוב, די שפת אמת שרייבט די לשון, עיקר היום טוב הזה היא לבינונים ולחלשים, די עיקר פון דעם יום טוב איז לבינונים ולחלשים, יעדער איינער, יעדער איינער אויסנוצן די צייט, און ווען ס'קומט צו די מצוות היום, צו צו די חנוכה לעכט, די גמרא זאגט צו אין שבת כג, רגל בנר. אדגען לייב בונם תלמידי חכמים, ס'איז א הבטחה פון די גמרא, איי ווי זענען אלע תלמידי חכמים, ריבא דריבא וועלט צינדן חנוכה לעכט, ווי זענען אלע תלמידי חכמים, דער מאירי לייגט דארטן צו א שורה, הרגל בנר דרך חיבוב מצוה והארה מפורסמת, נישט סתם געצינדן, נאר זיין דרך חיבוב מצוה מיט א זיסקייט, מיט א חביבות, מיט א מצב, מיט א מצב, איז די הבטחה פון די גמרא אדגען לייב בונם תלמידי חכמים. ווען ס'איז מיט א מצב. מען דערציילט נאך אז דער גאון ישראל דער אחיעזר איז געווען אין קראקע, קראקע איז דאך געווען די עיר ואם בישראל די גדולי עולם זענען געווען דארטן, און ר' חיים עוזר איז דארטן געווען האט זיך אים צוריסן א כאלאט, ס'איז אים צוריסן די כאלעטל האט ער געדארפט צונייען איז ער צוגעגאנגען צום שניידער, עס איז געווען חנוכה האט די שניידער אים געזאגט איך דארף יעצט צינדן חנוכה לעכט. האט רבי חיים עוזר געזאגט בבקשה איך ווארטן איך ווארט און רבי חיים עוזר האט געווארט און האט געזען ווי דער שניידער גייט צום חנוכה וועלט אויף זען ווי ער טוט אויס די וואכעדיגע קליידער טוט אן שבת'דיגע קליידער און נעמט צוזאמען די קינדער און הייבט אן צו זינגען צו שפרינגען האט רבי חיים עוזר געזאגט דעמאלטס האב איך פארשטאנען פארוואס די גדולי עולם זענען ארויס פון טורקיה. פארוואס דארף כתוב אין די גמרא הרוגים בין הרבים לבנים תאמין בין החכמים? אבער ס'ווענדט זיך ווי אזוי, אז ס'איז דרך חיבור מצוה והאורה מפורסמת מיט א מצה, ווען דו גייסט צו די לעכטלעך, זאגט דער חידוש הרי מ מאכט א ברכה שעשו ניסים לאבותינו, פארוואס מאכט מען שעשו ניסים ביי די לעכטלעך? די שעשו ניסים וואס קען מען מאכן אפשר פאר אלע, פון צו אינדערפרי, זענען די ניסים וואס איז געווען, וואס דען פארוואס זאגסטו עס אויף די לעכט? און בכלל, די גמרא זאגט אפילו א רויע איינער וואס זעהט א לעכטל, מענטש שעות וניסים, פארשטייט זיך איינער וואס צינדט נישט און ער זעט א לעכטל מאכט ער שעות וניסים, זאגט ער פארוואס טוט מען מתקן שעות וניסים אויף נר חנוכה, זאגט דער חידוש הרים ווייל האורות הניסים מסוררות על ידי הנרות, ווען דו גייסט צינדן חנוכה לעכט ווערט יצר סורר די זעלבע ניסים אויף דיר, די זעלבע ניסים וואס איז געווען דעמאלטס ווערט יצר סורר אייוועלט זיך כאפן, האורות הניסים מסוררות על ידי הנרות ווען דו צינדסט די לעכט. דעמאלטס אלע ניסים ונפלאות, ער זאגט די ייטב לב די לשון, שורש מצוות הדלקת נר חנוכה היא כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה, יעצט איז מעורר זיין פאר אונז די ניסים, יעצט! ער זאגט זה עיקר תשמישי און לבושי בהם היום, היינט זאל מען געהאלפן ווערן מיט דעם, אוי וואס איז געווען וואס ר' ישעי' האט אונז קען מען האבן. און פארשטייט פון ראשונים, פון רמב ן, פון תלמיד פון רמב ן, ספר זכירה, שרייבט ער איז געווען א תלמיד פון רמב ן, ער שרייבט סגילה מעילה לשמירה לכל השנה, זאגן יושב בסייסא ויהי נועם יושב בסייסא זיבן מאל, דאס איז א סגילה מעילה פאר גאנץ יאר א שמירה, וויפיל מען דארף עס אנצוהאבן, עס שטייט אין זמ א מצער בן גינת מזמור שיר אויכעט זיבן מאל. די מהרש א זאגט אז ווען רבי מאיר, עס איז דא א סגולה פון זאגן אלוקות דמאיר עניני, ווער האט געמאכט דעם סגולה? רבי מאיר בעל הנס אליין, רבי מאיר האט געהייסן זאל זאגן אלוקות דמאיר עניני, איינער וואס האט געדארפט א ישיעה א שמיעה, און עס איז געווען גרויסע ניסים מיט דעם. פרעגט דער מהרש א אין עבודה זרה י ט, ווי אזוי האט עס רבי מאיר געזאגט מען זאל עס זאגן, איז דאך איין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים, רבי מאיר האט דאך געלעבט, ווי אזוי זאגט ער אלוקות דמאיר, איין הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על החיים? זאגט די מהרשא אז ר' מאיר האט נישט געמיינט זיך אלוקות דמאיר, נאר וואס האט ער געמיינט מאיר? אלוקות דמאיר לני במלכות יוארן הקודמת בנס הנרו של חנוכה, אלוקות דמאיר האט ער דערמאנט דא די חנוכה לעכט, עס דערמאנט די חנוכה לעכט וועסטו געהאלפן ווערן, איך שטעל דיר פאר ווען דו שטייסט לעבן די לעכטלעך וואס דארט מוזטו מעורר די ניסים ונפלאות, וואסערע א ישועות און נפלאות אונז קען מען יעצט פועל'ן, די זעלבע זאך ווען דו גייסט צו צו א האלל, דאס איז די עיקר מצוות היום, קובען ב ה הלל והודאה, קובען ב ה הלל והודאה, דאס איז די הלל פון די טשעבינער רב האט האט אויסגערופן פאר הלל חנוכה אז מען זאל נישט זאגן הלל חנוכה פונקט ווי ראש חודש, ווייל ראש חודש איז נאר א מנהג און חנוכה איז דאס אדער מיט דברי קבלה אדער דאורייסה. מען דערציילט נאך אז ביים הייליגן דברי חיים. האט מען מזכיר געווען וואס א מיידל וואס איז אריין אין איר א דיבוק, און דער דברי חיים האט געפרובט ארויסצונעמען ס'איז נישט ארויס, ווען ס'איז געווען חנוכה האט דער דברי חיים געזאגט אז ווען ער זאגט הלל זאל די מיידל שטיין לעבן די טיר אינדרויסן, און ווי די הייליגע דברי חיים האט אנגעהויבן ברוך אתה ה' אשר קידשנו מצוות ובצבנו לקרוא את הלל, גלייך איז די דיבוק ארויסגעלאפן. במה דברים אמירים? יעדער איינער האט זיך זיינע דיבוקים וואס האט זיך אנגעקלעבט אין אים וואס ער קען עס ארויסשמוצן ביי הלל, אוי, וויאזוי קען מען עס ארויסשמועסן? דאס פארסעם איז ארויסגעשיקט דעם עולם זאגן פאר אלע על חנוכה אז ביי אנא השם קען מען געהאלפן ווערן. די אלע אנא השם'ס, אנא השם הושיענו, אנא השם אל תור נפשי, די אלע אנא השם. דא א ווארט פון מאיר עיני חכמים, א ספר פון אפאר הונדערט יאר צוריק ספעציעל אויף חנוכה, שרייבט ער דארטן א מורא'דיגע ווארט, אז ס'שטייט יודיע א ירושלמי אז איינער פון די תנאים האט געזאגט מחזיק נטע וויסע לריישא דקרא במודים, איך בין מחזיק טובה פארן קאפ אז ער ביקט זיך ביי מודים און מענט נישט אמן עשרה, האט ער געטאטשט אזוי א מורא'דיגע טאטש, מחזיק נטע וויסע לריישא מיינט ריישא דעלמא. פארן ראש העולם פארן אייבערשטן זעמיר מחזיק טובה די קורה אז כביכול כביכול בייגט זיך אראפ במועדים ווען אידן דאנקען אים חנוכה בהלל בייגט זיך אראפ די בורא עולם ווייל דאס איז זיינע שעשיעים און זיינע תענוגים מחזיק נטובי'סע פארן ריישא דעלמא די קורה ער בייגט זיך אראפ במועדים ווען אידן דאנקען אים.